Чөнки аның теле безгә шушыннан аерым тхсусый үзгәрешләр генә алып, шушы язма тел дәвам итә, Тукайларга кадәр җитә. Аннан соң инде бездә теге аерым өлешләре алыштырыла. Бездә менә кайвакыт төрки тел, менә Идел буе төрки теле. Алай түгел, татар теле ул. Татар теле, иске татар. Фатыйма апа, Фатыйма абый. Сәер сарае барыбер үзенең менә бу үзебезнең төрки татарга тугрылык ук булып калган бит. Гарәпне, фарсыны, сумлыкларны истә дә юк.
Аларны Камил белә шушыннан. Аның әсәрләре арасында менә шул теге нидән, Сәер нинең, Сәгъдинең Гөлестан нигезендә. Аның Гөлестан бит төрки, ягъни төркичә Гөлестан. 1258 дә аны кем яза? Сәер, фарс телендә, Сәгъди. Ул бик атаклы әсәр, дөнья күләмендә бик күп телләргә тәрҗемә ителгән, аның нигезендә әсәрләр язган Сәер сарае монда безнең төрки татар дөньясында беренче булып. Ул аның нигә урыны белән тәрҗемә итә, урыны белән ярышып яза, урыны белән оригинал. Шуңа күрә аның бу әсәре Гөлистан бит төрки фәндә мөстәкыйль иде-эстетик кыйммәткә ия булган әсәр итеп карала. Һәм ул үзенә күрә бер бер тормыш дәреслеге кебек. Анда менә тормышның теге чуар тормыш, төрле яклап, төрле холыклар, төрле вакыйгаләр, аннан соң төрле гамәлләр, гадилек тә үтемле рәвештә шигырь белән аралаштырып язылган. Һәм шушында автор раслый, менә тормыш никадәр авыр булса да, катлаулы булса, яшәү тормышта матур. Яшәешне, оптимизм һәм аннан хәзер теге төрле типтагы кешеләр булса да, кешеләргә менә шушындай ихт, хөрмәт белән карарга. Анда тибың ки, менә нәрсә белән кеше, мондый уйланыла бит инде, бу дөньяда кеше нинди максаты нәрсә булган, ниләргә, игү ат калдырырлык итеп яшәргә тиеш. Димәк, үзеннән соң яхшы, добрый имя урус әйтәләр. Һәм монда әйтә инде ул, Игү аты калса, ирнең яхшырак, соңрак калгыйнча тулы алтын рәвак, ди. Менә кешенең, ди, Алтын сарайлар, сарай тулы алтыннар калдырганчы, игү аты белән шушыннан, игү ат гамәл кыла икән, ул инде хәзер шушыннан нигә тарихка кереп кала. Һәм аннан инде шушы игү ат дигәндә белемлелекне күздә тота, игелекле гамәлләрне күздә тота, менә шундый хезмәт кешеләрен, башкаларны зурлый. Аннан тыш бу әсәрендә менә әхлаклылык дигән әйбер. Кешеләрнең төрле ничек булса да хәзер рәнҗетмә кешене. Менә шушы ягыннан. Һәм аннан теге гуманистик сыйфат, инсаный сыйфатлар. Шуңа күрә аның бу китабы менә хәзер дә инде алып аны дәреслек итеп кулланырга мөмкин. Мәсәлән, берничә генә мисалы. Мөгаллим булмаса һәйбәтле һөяр, сакалыннан тотып угланнар уйнар. Мөгаллим әгәр дә кырыс, таләпчән булмый икән, сакалыннан тотып угланнар уйнар. Әйбәт бит? Бик актуаль. Бар син анда кем сине җаным дигәй, йөр син анда кем сине истәгәй. Сине теләп торганнар янына бар син, хәзер шушыннан. Аннан нигә шушыннан игелек солых иясеннән хысумәт эзләмә. Ягъни синең белән килешергә теләгән, уртак тел табырга теләгән кешедән кимчелеген эзләмә. Эзләм. Әйе, дипломатия менә шушы ягыннан. Һәм аннан шигыре бар аның. Менә ди, бер ук белән кешене үтерү җиңел, ди. Әмма, ди, үлгән кешене мең кеше дә шушыннан торгыза, тергезә алмый, ди. Иң укны төзәгәнче, ди, уйласын, ди, атмавың хәерле, ди. Аннан соң хәзер биредә менә ниләрен дә, без бит теге дөресен сөйләргә кирәк дип әйтә. Һәрвакыт дөресен сөйлә, гомумән шулай. Ләкин әгәр дә зыянга китерә икән, мондый әйтә ул, дөреслеккә, әнигә, зыянга, кеше кан күгүгә, кан түгүгә юнәлтелгән дөреслеккә караганда, килешүгә, кешене исән калдыруга юнәлтелгән ялган яхшырак, әйбәт бит. Хәзер шул. Әйдә, һәр җөмләсе гыйбарә бит. Әйе, һәммәсе менә шушындый, андый мисаллар, мәсәлән, кешене хөрмәт итә икән, синең, ди, утырсаң, ди, кашым өстендә, ки, аны бер, бер, ни инде ул, күзем өстендә йириң бар. Әйбәт бит! Күзем өстендә менә син ничек зурлап тораң, хәзер шуннан. 1394 нче елны язылган. Бу әсәр менә. Безнең гадәттә элеккеге әсәрләрне кайвакыт әйт әле, алар чынбарлык белән бик бәйләнмәгән, тарихи вакыйгалар белән бик бәйләнмәгән, бу яктан да аерылып тора. Әсәрнең кереш өлешендә болай, Алтын Урдаганың көнчыгышына Аксак Тимер инде шушына һөҗүм итә. Үргәнеч, 1387 елны, һәм аның бу тарихтан теркәлеп калган. Һөҗүм итә, анда теге өйләрне яндыра, игенче өйләре яндырылды, туфрак булды боткадый, хәзер шушыннан инде авторның моңа мөнәсәбәте тискәре. Һәм аннан бит инде Аксак Тимер шундый әмер бирә, монда үргәнеч урынын сөрдереп арпа чәчергә. Тарыны тары.
Әйе, шушыннан чыкты. Менә шул. Хәзер Сәйф сарае менә шушыннан иң тискәре мөнәсәбәт. Һәм, гомумән, шунысын да әйтим, Аксак Тимер, Алтын Урда менә шундый бетүгә йөз тола икән, аның шушындый түбәнгә китә икән, монда Аксак Тимернең һөҗүмнәре шул тикле аянычлы роль уйный. Андыйрак юк монда бит әле үзебезнең татарның Идегәйнең бер якта, тукталышып, бер якта булды. Әйе, менә ул яктан. Калкалышып.
Хәзер аннан инде шушы фон бирелде. Димәк, сушы сугыш вакытында, ди, гаскәр башы Сөһәйл әсирлеккә төшә. Һәм аны инде аяк-куллары богауланган килеш нигә алып баралар? Төрмәгә алып баралар. Төрмә ул вакытта бит көнчыгышта чокырны. Шушы вакытта, ди, Аны күңел ачарга чыккан шаһ кызы Гөлдерсен күрә дә гашыйк була. Һәм биредә бер кызыклы мисал китерелә. Сөһәйлне күрде-ю, әйләнде бер дик, гөнәш гәрдендә йөргән мисли ир ди. Ягъни Сөһәйлне күрде дә, бер мизгелгә әйләнеп куйды, әйтерсең кояш тирәсендә әйләнгән җир шикелле. Шушында җирнең кояш тирәсендә әйләнүен беренче булып шушындый Николай Коперник, Джорджано Бруно Ә бит чынлыкта бу фикер менә Сәифсарай әсәрләрендә күргән, моннан йөз еллар элек. Кызыклы бит. Фәләнче гасырда гына. Әйе, фәләнче гасырда.
Хәзер шуннан төрмәгә салалар. Хәзер кызның бит күңеле инде уйнап нитте, кузгалды. Хәзер кыз чара эзли башлый. Хатын-кыз бер яр бар, хатын-кыз ниятлесе эшли ул аны. Һәм биредә кич белән бара да, тегендә нигә чокырда төрмә янына сакчыга ни бирә, азык бирә. Йоклаткычлар белән. Шуннан чокырга егет янына төшә, аның сниләрен, богауларын ычкындыра, аны коткара да, хәзер болар качалар. Барганда хәзер теге бик юлда нидә сусызлыктан, ачлыктан йончыйлар. Инде хәзер кыз бик хәлсезләнгәч, егет Сөһәйл аны калдыра да азык эзләп китә, килүенә кыз үлгән. Шушыннан хәзер инде нигә бу дөньяда, якты дөньяда инде сөйгәнемнән башка яшәгәнче үлим яхшырак дип үзенең күкрәгенә хәнҗәр кадый, икесе дә хәзер үлә, аларның гәүдәләрен шушындый туфрак күмеп китә. Шушындый кызыклы мисал. Һәм нигә, һәм тагын монда әйтелә, хатын садыйк, аны сәүгел, газиз ир, аның сүз бәһре дин гәүһәрләрен тир. Хатын кызның ди менә нигә ди, тугрылыклы дус ди син аның сүзләрен тыңла. Һәм шушыннан да бөек менә үзен корбан иткән, мәхәббәтчен корбан иткән нидән дә зуррак фидакарьлек була аламы? Шушындый. Хәзер менә бу ягыннан, димәк, Сәер Сарайның иҗаты менә әле бар булганы аркылы да безнең инде шушындый иди, тематик яктан, аннан соң инде эстетик яктан гаҗәеп шушындый бер дөнья, байлык, теле, стиле хәзер камиллеге белән хәзер дә сокландырдык. Инде синең соравыңа. Әлбәттә, менә дөрес әйтәсең, Алтын Урданың хәзер составында ниләренә инде кайбер башка төрки халыклар да яши. Мин аны әйткәнем бар. Ләкин төп өлеше, мәсәлән, хәзерге үзбәкләрнең Чыгытай олысында. Ансы. Казахларның да төп өлеше хәзер анда нидән? Менә бу үзәк Казахстанга кадәр генә килә. Аннан бит хәзер нигә? Мәсәлән, үзбәкләр инде, менә Хорезм өлеше анда булгач дип, инде үзбәк шагыйре дип күрсәтү. Казахларның элегрәк алай бик ниләре, дәгъвәләре иде, соңгы вакытта алар, гомумән, Алтын Урданы казахныкы дип күрсәтү. Аерым шагыйрьләрне, бөтен Алтын Урда, башта теге Нугай дәүләте, Нугай ханлыгы иде, хәзер Алтын Урда ди. Без бу мәсьәләләрдә менә бер хакыйкать, бу мин мәсьәлә өйрәнгән кеше буларак әйтәм, моны мин генә түгел, инде чын галим Миркасыйм Госмановлар Алтын Урданың төп халкын хәзерге татарларның әби-бабалары тәшкил итә. Шушы чорда татар халкы халык буларак икенчел индет мәртәбә формалаша, шуңа күрә аның төп варислары татарлар. Моны һич бу хакыйкатьне онтырга ярамый. Һәм бу чордагы язма тел, ул иске шушыннан ул вакыттагы иске татар теле. Ул менә шундый дәвам ителгән. Инде тегеләр мәсәлән бездә укылган, бездә таралган дип, Хәзер инде безнең территория дә бар, дип, ну, андый теге искәрмәсез, нигә әйтергә икән, менә ул татар шагыйре булган, шушлай, шушлай бездә дип алай әйтмиләр бит. Хәзер аң. Хатыйп абый, аерым-аерым очраклармы, әллә бу дәүләт сәясәтеме аларда? Бу дәүләт сәясәтенә өлешчә бара. Аннан соң, мәсәлән, бездә яшәгән теге ниләр бар, шушы хәзерге Татарстан җирендә, Урта илдә, аңа карап бит без тегеләрне безнеке дип әйтмибез. Козангайларны без дә яшәгән дип. Ә менә Башкортстанда, Башкортстан туфрагында туган икән, ул инде татармы, чувашмы, башкамы, алар безнеке дип әйтү, бу бит бөтенләй дөрес түгел. Ә менә бу безнең киң күңеллелек безгә үзебезгә каршы да эшли бит. Безнең татарның менә болай, без нигә Марсил Галиевнең бер ни бар, аныкы бугай, ялгышсам инде гафу итәр. Менә без шул тикле бөек халык. Зур, әмма без шушы бөеклегебезне онытканбыз. Белмибез без, менә шундый мескен хәлгә. Һәм бөекләребезне барлап тора алмыйбыз. Әйе, барлап, хәзер шушыннан барларга безнең көчебез җитми хәзер, дип. Чыннан да хәзер шушы. Мин. Хәзер, шуннан да менә безнең хәзер теге автономия булу, хокуксыз булу, тегеләр союздаш республика, әле баштан бит алар мөстәкыйль яшәгән, менә болар да безгә йогынты ясаган, Аннан соң да башына теге, татар, монгол дип хәзер сүгеп, Ә бит болай! Менә Алтын Урданың төп халкын әйткәнчә теге татарлар тәшкил иткән дип. Ә бит теге урыс чыганакларында татар, монгол игысы дип әйтелгән, ул вакытта берсе дә башкорты да нидән әйтмәгән, аннан соң нугае да, аннан соң казагы да, бу игыга безнең катнашыбыз бар. Бөтенләй безгә не касается ул бөтенләй. Ә инде теге рухи әдәбиятка килгән, рухи мираска килгәндә, безнеке дип күтәрелә. Менә ике ике төрле аңлашылмый торган күренеш. Менә бу ягыннан. Ну, мин уйлыйм инде әкренләп теге аңлашыр. Әлбәттә, аларның шушы әдәбиятларына, менә шушы татар, иске татар телендә язылган татар әдәбиятының шушындый вәкниләре, вәкилләре, шушындый әсәрләр шушылай-шушылай бездә дә укылган, шушылай өйрәнергә хаклары бар.